Сенсация, сенсация! 21 кешене алдаганнар. Соңгы газет калды. Алып балыгыз!
Да, алдап киттеләр. Ярар, хә, бүтән газетта сенсация. Так, нәрсәләр язганны? Монда кызык юк. Ә менә бит сенсация. Сенсация, Салаватның 10 мең долларлык Кацо исемле попугае качкан. Хәзер Казанда ике карганың берсе сүгенә, һәр чыпчык Салават кебек җырлый белә икән. Да, Салаватның ун меңе тю-тю. Так, реклама, реклама. Нәрсә генә булдырмыйлар гәҗиткә. Менә бит, сканворд. Иң яратканы сканворд минем гәҗиттә. Так, нинди сораулар бар? Башы кызылдан ярыкка сузылган. Үстә була икән ла. Абызый белмисеңме? Белмисең да. Менә апа точно беләйм. Башы кызылдан ярыкка сузылган. Белмисез дә. Нәрсә була сән? Тукран.

Бардым!
Алар түгел! Бирәсеңме? Так, ун дип. Слушай, биш кенә сум бит, ә? Ага, биш кенә, да? Ага.
Но биш суман тиеш булыр сиңа сатар, яме? Син нәрсә сәйрәп торасың? Менә скамвор чишәм әле. Нәрсә соң ул?
Өйрәтимме син?
Әйе. Менә монда сораулар язылган, әйме? Җавапларын шакмакларга тездең, бетте. Менә мәсәлән бер сорау. Оя кормый торган кош. Дүрт хәрефтән. Беләсеңме? Беләм.
Күке. Күке.
Дөрес, кая мелде? Пычагыма мени күкегә оя, быжай. Ул бит сәгатьтә яшәй. Ку-ку, ку-ку.
Точно, ә? Ярар, киттек алга таба. Сумкалы хайван К хәрефенә башлана.
Сумкасы менә монда түшендә түгелме? Шунда. Яз. Кондуктор автобуста.
Соң бит мин сиңа хайван дим. Ник әллә бу кешеме? Бер тапкыр миңа автобуста бәйләнде. Аль билет, аль билет, аль билет, аль билет. Мин әйтәм, мин өченче группалы инвалид, минем авызда өч теш җитми, мин әйтәм. Ә ул нәрсә ди? Һе, ул әйтә, беренче группалы инвалид ясыйм, а билет алмасаң, бер генә тешеңне калдырам, ди. Юк инде, менә. Менә анда сумкасында, әле баласын да йөртә ул. Таджик чегәне.
Җык инде. Менә күз алдына китерәйм, менә озын чырайлы ул әйме, кыска куллы, корсаклы, кәкре аяклы һәм ике аякта сикереп йөри. Көн дип башлана. Күн дидат в депутат. Җык инде, ә. Ничек аңлатырга моңа? Әй, беререгез белмим, ә? Нәрсә диләр? Нәрсә диләр? Менә тегендә утыручысы әйтә, көнерә, төнерә, өйгә кайткач сумкалы хайван дәй. Соң көнгерә була ул, көнгерә. Ә, бездә андый хайван юк шул. Ярар, киттек, алга таба. Буа торган газ ясау өчен кулланыла торган чимал.
Ничек? Ну, буа торган газ ясау өчен нәрсә белән нәрсәне кушалар?
Яз, Быжай. Иң әйбәт буа торган газ, Сөт белән борчакны кушкач килеп чыга. Әле аңа тагын кыяр да кушсаң, газ слезоточивый була. Кызык, кызык. Ну, дөрес түгел. Ярар, киттек алга таба алайса. Рояль тибында, ләкин аңардан бәләкәерәк музыкаль уен коралы. Аккордеон.
Юк инде, аккордеон түгел. Менә аны әйбәт уйнасын өчен, гел көйләп, настраивторга кирәк. Гармонист Хәлил. Аны әйбәт уйнасын өчен гел көйләп-майлап торырга кирәк. Юк инде.
Менә улаймы? Зур, авыр, бер урыннан икенче урынга күчергә бер биш мужик кирәк.
Исерек Пашка. Чынлап исерек бер көнне калды урамда атна көчкә сөйрәтеп кайттык, шулмы? Юк инде. Әй, синең белән. Ничек аңлатырга моңа пианинны? Пианин. Пианин. Пьяный Нина. Исерек Нина, ә? Кара әле, әче. Һә. Син теге көнне Рөстәмнең туган көндә аракы эчкәч нишләдең? Һә. Э, белмим, Рөстәм шалтыратмады әле. Юк, алайса аракыны нигә эчәсең? Ну, төрле очрагы була инде, кайчак җырлар өчен, кайчак сугышыр өчен. Юк, болай да булмады.
Так, икенче юлдан китеп карыйбыз. Тыгыч та үзе генә бер хатын бар. Кем әле ул? Ә?
Нина? Нина. Менә шул Нинага аракы салып биргәч, ул нинди хәлгә килә?
Һә, быжай. Нинага аракы салып бирсәң, ул теләсә кемнең хәленә керә.
Соң исерә ул аңлыйсыңмы? Исерә. Кем, Нинамы? Ну! Исертер син аны.
Синең белән миннән күбрәк эчә ул. Соң исерек Нина урысча ничек була соң әле? Пьяный Нина? Ну! Нәрсә ну? Шуңа бармаклар белән баскач музыка чыга. Кемгә?
Ниногамы? Аңа бармак белән түгел, аяк белән бассаң да җүнле музыка чыкмый. Соң мин сиңа пианино, пианино турында аңлатам. Аңладыңмы? Аңладым, аңладым. Мин бөтен әйбер аңладым. Менә минем башка бер әйбер кермей. Причем тут Нина? Э?
Соң, Нина бит, пианиноның азагында. Пианино! Нино шуның артында, аңладыңмы? Ә-ә-ә!
Нишлисең анда, Нина, пианин артында? Гармонист хәлгә кушылып җыр җырлый, исерек пашка атланып. Аңладыңмы инде? Да ну, дурацкий, синең монда нинди сораулар вообще? Анда берәр җүннерәге җукмы аны? Менә махсус синең өчен язылган берәү бар. Кеше башында урнашкан соры матдә.
Шапка.
Соры мәддә, ике хәрефтән. Беренче хәрефе М. Ике хәрефтән, беренче хәрефе М. Соңгы хәрефе нинди әле? Ә. Миндә бармы соң ул әйбер? Булса да, тавыкны хәтлек кенә инде ул синдә.
Нәрсә төрттерәсең, Буржай? Тавыкныкы хәтле генә дип. Өйләнмәгәч тә. Может, ул миндә страусникы хәтледер?
Кыз, мин сиңа башта урнашкан дим, башта. Ну, ноталарны искә төшер әле. Алар арасында бар ул. До, ре, ми. Ничек?
До, ре, ми.
Үзең син, быжай, дарми. Син бит нота да белмисең, җитмәсә җырлап йөрисең. Җырлыйм шул.
Нәрсә миңа әллә җырлау өчен нота белергә кирәк дип уйлыйсың әллә? Аның өчен талант кирәк. Ә, талант кирәк. Әйе, менә мин мәсәлән бер җырым бар әйме. Әйе. Алимент дип атала. Менә мин аны хәзер җырлап күрсәтәм, ә син бие. Ә биербез. Әйе, менә. Биербез.
Ә бу әйбереңне тотып ат, ул сиңа кирәкми.